Abagusii baminto, nabakwanera ndonsi ase more, mambia engiya naigure buna mogokwana isiko abwo eeh! Matiang'i oeire abanto ebianda gwaa! Anyway, ense eye kera omonto nabwate freedom of expression including inche oyo ngokwana igaa, lakini Gento nkerente getaaba gwisiba manye abana baito bare ase ensemo ya UDA onde taiyo obachayete na onde taiyo okobakwana bobe. Egento gekogera motari koegwa amasikani gusii nase engencho mokweroberia buna enchera mwebegete inwe mweka. Omanyete? Tiga bono mbatebi gento gekogera mochayire. Abana baito more UDA especially ababunge because ntobwati governor ere UDA, the members of parliament baria mokore ekiama kia UDA mokweyaka ekuba. Ekero William Ruto airete obogambi mogatenena inwe mweka abanyene Mogatangaasa ase egesaku ki'omogusii ing'a twakwanire nomonene bw'ense ngotoare ebirogo biogo PS, Kisi na Nyamira. Ngotoare ekerogo ki'oboCS, Kisii na Nyamira. Mogatirigoria chirendi chi'ekegusii, mogatirigoria, mogatirigoria, mogatirigoria, mogakwana, mogatangaasa, mogateba ng'a ah baas, abana abaito bono rende kobaire eserekari, ndoche ng'a mbache batokonye, ah ombogo oyo okwanire buya, baas tiga toganye. Ng'o? Nya omopiasi ng'ai are? Aa, aganto twache tokoegwa nakomosia esimachogu bweka. Togateba rende aisuru makosa ilifanyika tiga toiterere, togakira. Later on bagaicha bagoteba ng'a omanyete ai hehe monda tari gochia nde, monda kagochia nde iga ki Nyasaye bore rirorio baise ntwarogeti gusii, togateba akai tata rende oche abamura baibore gusii tata, onye omonto kagotiana egesaku eke rirorio mbuya, bagateba tokogenda tokwane na omonene bw'ense. Bore bari gochia ande. Nyasaye bori ng'a ase taiyo omonto agochia. Ekero twanyorete ng'a omonto obeire impeached, tokorenda tokoboria naende ng'aki ombogo. Eri gwatotebi ng'a tata nkorende ore okwane nomonene bw'ense eye, ng'aki rende gwakorete. Kumbe togocha korealize ng'a abana abaminto, okorora ng'a mbakare gokwana nomonene bw'ense, igo bakare kogenda baminyoka ebiso naki engegeka, bana gotong'aina ng'a bare chokoni, Kumbe igo bakarege timoyo na gokenya amabomba, eh, chokodi mpaiyo, ekero endagera ekorosigwa, eh, bakare gotoma bachi koyia ekebiriti korwa etuga, eh, ekero ekero ekero enyama ekuuria ekonachwa, bateba konya erebe eh, minyoko otoretere echumbi, bakoirora banyora abanto baragerete baigotire, bono bagana gotong'aina igaa, omanyete? Nonye bono, The latest report bare kona gotoa ntorase serekari ngokwana tore nomokubwa nini twakanyire twarosire bono onye mwangire gotorentera nki motagete tokore matiang'i bweka onye mwangire inwe more ase eserekari eh eh more ase eserekari mwangire kolobi bono egento mogototebia ng'a yaya ng'a bono mwagete kura bogere aa ase omonyamate agwo akontimbwa chikura eira nkabamoete gotera Raila bagakerete chikura, lakini ase eng'encho babwate omonto okorokwa Raila, babwate obomo, bare magega ya Raila, that is why nonye mbari goaka kura, amagendera akogenda sobo. Bono oino noyo omora ababunge batato ba UDA eh three. Abayudia batato, abande more national treasurers, abande more chichibugubu, abande more abanto abare nase eserekari, oki noyo nomobias ng'oo. Bono momanye gototebia ng'a ng'a ntocha amo buna omogusii tokwane neriogi erimo. If you have failed, allow us to unite. Onde taiyo okobakani, eraundi eye abagusii goika tobe amo, onye nari twarenge amo. Aranto aromo, nonye nabana baito korwa Yudia onye naria besigete, batari kona gotiri gocha gokwana chi chindobo, ee, onye naria tore amo buna omogusii togokwana eruga eyemo, kanga bono ebinto ebi bigocha gosia ebinene. Eraundi eye, goika omogusii tokwane in one voice, ebe matiang'i ogotobeka amo, ebe emarago ogotobeka amo, Ere ensimba arati ogotobeka amo, ere gose noonde ogotobeka amo, ere nabana abo ba UDA bagotobeka amo, nobody cares, as long as ase omogusii we speak in one voice, period. Kerende teiyo. Freedom ye chikura, freedom of expression, there's no problem. Aye gende constituency yao aka chikura buna otagete, eh, kwana at the constituency level. At the county level aye kwana buna otagiti onde taiyo ogokoboria lakini togoika national politics tokwane in one voice tiga tokwane ekegusii giaito omaa eh tiga tokwane imaa toitane ecounty lakini ikifika national level tokwane esauti eye ama abana baminto nari torakonyeke eh bono speaking in one voice. inatusaidia gokora lobbying. Buna bono, onye nari twabwate eriogi erimo korwa gusii, eh, okorangerigwa emesa, kanga bono abana abaminto iga bachiete ase omokubwa b'eminche, bateba onye gwatorire, bono egento bagokora, ebakogenda emesa, ekero bachire emesa, baikaransa. Aba babwate chi representation, esemo ya bogere babwate Raila, ensemo ya western babwate baba Musalia Mudavadi. Abanto aba ekero baikaransire emesa, riria eng'ombe ekonyenywa, kwamanya konyora ng'a abana aba baito ase eng'encho batabwati representation, kwanyora igo barire ritandiko inse. Bono baikaransete, bakona korigereria gochia emesa igoro. Omodavadi buna akobeka enyama, otakuna, bana ogosunga era. Wetangula obeka, otakuna, bana ogosunga era. Eh, Raila oo- ona- onacha ekuri, eh, obeka, bana ogosunga era. Bono agatoronge karia gatorobaniri gatugutire ense, bamanya korwanerera, bamanya goteba timoti bosiire eng'ombe ogo, na inchu tokoba chairman bw'NTSC, obochinga. Kamanya goteba ng'a Kemosi nintwe togotome obo commissioner gose nkayia amatoronge eh ase ki? Ekero enyama ekobagwa emesa nigo mokwarerwa ebuni ase ki? Monge chintakana timobwati monto. Ogoikaransa oteba ng'a yaya. Nainwe bono onye nari morabamura, riria moareirie ebunia rikanga amogotena mwateba ng'a aa aa mm mm mm yaya aa gaki nonye mokonacha enyama yaya gaki ntobwate abana toe kende omosacha agakorwanera abana baye Mosacha tari goikaransa gunse ebuni, ng'a aye bono egento okore gochora namatoronge, obochairman bwa NTSA, ng'a aye nabwo okona korogota, obocommissioner, obo oboambassador, aye nabwo okona korogota, twaeteire abwo. It is high time, obosiasi bogere yoka, imagine, bogere, chicabinet irenga ebwate, bogere.

Teebia Ruto ng'a ki yaye bono omosacha, gento ekonye tori gotoa, tweminchire, lakini ase eng'encho nainwe more enchara, bono mokonyara kwemincha ekiagera nabo mokoragera korwa. Going forward, nonye Simba aratie omonyene, etotagete atenene Kisii, atebie Raila Amolo Odinga, gwatotumekire emiaka emenge, ekero geke kiao tokona gotarera iga iga, gekorokwa ng'a gose naba deputy, what? Naki gwatokire ase eng'encho ogotokorera echeche.

tiga mbere seito, ekiagera rirorio, rirorio bono rirorio ng'aki gekare eke, nari torabasike ng'a more serious. This time round, ni kosika na mikono, tosugumane, toitane, toigorane ebikombe, tosunyuntane, mpaka toche raini, either tonyore one person.

Aa nabo togokwanera amang'ana aito siasa buna omogusii. Subscribe to this channel totebanie nayabo ase comment section beka kende abonyigo ng'ake ebirengererio biao bire biya mono nyasae abakonye asanteni sana.